I'm just requesting like we should give him some like one time to accomplish his work.
Amori ania sande akongo tinni teng baraja ni napau ya bit medima pau ya rio imwaga ali bario piare ya bit.

Kwena mantie kabini nga jemo te ate apolo funa me arts ma obedo ka timo ne ilo kombere mo char mo gale mo ta kun gamen che mo lo Uganda obedo ka che ka piere tien tien en bo lo fune kiri lo tich mo kene ma giti lo Uganda Ismail Jacob Jones kiri lok mo obedo dogi kombete yup me lo ka ngi mo chwiny itika nene ke won lo TV. Kwena man

ni mucara man kibibedo ka medone mwaka ki mwaka nicakke dwe ma abiro i mwaka lim mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye abicel. It has now become necessary that we actually now enhance the rest of the service, which has not had any enhancement since 2014. And for the uh, office attendants, those in U8, U7, I think enhancement was last done about 15 years ago for them. They, they, they get

And we continue with that, everything being constant in the next three years until they are moved to the level where their colleagues are of 77%. Malope kilok pa minista, tiyan mag gikima ki meri mucar pa lutic pa gamente me lobo Uganda ubedo mwaka maromo apar wiye angwen ma okaro angeny. Michael lakony ma tye won kom abic me Amoro District ma bene obedo tye ka cokke man ojolo tam pa gamente ento openyo wiye matek tutwal pingo otero kare tutwal ki lutela me ka tim ka tyelo kor lupwonye ma gipwonyo Arts ma gin gubedo ka jemo lok ma mako lok mucaragi.

Lega pa Buzujori ni obino i kare manok keken ma lwak me Gulu City olimo tim gero ma dano ma gibyako niya luhe narahema ye opangogi gubolo aranyi i kom lwak me Gulu City. Jo man gin guketo gayi i kom dano guyako jammi pa lucat wil i nino dwe abicel me dwe man i kare ma Robert Chagulanyi lacung pi doko president kun tingo bendera pa nup

Great security, peaceful in the whole region has also ensured that the wango apoyo ah, manyalo ka konyowa machalo luchap mito make wayo mwaka ki mwaka kenen kar me tarehe ishirini na tano gin gibino Iwe piny activity ma papar ma giketo kere me me me interact me me me rwado ki community si ono koyo ki me pieno pien ne ni wajom wajol wajom pien ma pien ma gen ko bi konyo ki yubu leo me chu yen leo pier tek yare ya charo ko kanyo ama chato ki ye Nobe yugi ma kati ti madwong. Watigi jo ma giyub leo gire. Kar gen go tamre tien ki tien. Gen ki kom ki kony ba.
General Bujojore tin ki cinge abic obedo ka lok ki lumony magi obedo ka wot ki tyen pi bor piny me kilomita pyeradek.

ka gudok cien i Barak. Wot man gin lumony bora bora ni rut mac tye yub mukwongo pi yubbe pa mony madit me tere yacita ma en aye kit ma mony yub pdf ocakke kwede. Buzuzori do lego mony me gwoko yot komgi ki bedo ki woro.

Pile Orangea ma ochweny e One Luo Television and Christopher Nyero e Gulu City. Malupe kitute pamiri man gament ki dong dul mukene ma gipe ki jeng kom gamente pa de district me juko nyo juko woko rwom me tim gero me ot ma noti kare mani lo ayub Adwoki me yub man dek kara man wak rwome tim gero loki pasen makaro pier adek i kabedo mapol ma tye i district eni. Tute man obino ni lokom rwate ki dong nywako loki lokom tim gero matet mapol i acel i kabedo mapol ma ono tim gero tye mapol ma bene kelo awano ki dong to ma ono weko dong lum mapol bedo pek i kin paci mapol pien i kare dino tye iye kor kuko nyo tim me lweny ni kare ducu i kin co ki mon ma gitye i odi. Lacoc pa Wan Luo TV man John Isaino Cakacon Ki li kono, kit ma gitiyo kwede me jo Korom me tim ger mo loo dong piny i kare man-ni, otwolle pi dano ma gitye i Luku Sub-County, tute ma dul ma kilwongo ni mon Coal Mill gutero pi dano ma gitye i kin gangi pa Dade District me juko tim ger i kin co ki mon.
I Acholi, lok me tim ger onongo pol matek tutwal

Polle nono gitye ka bedo i te puloka centa kany ludito con ki dong kunyoni gin ma dok olo tye ka konyo gin atye ka nenone tuko tye obino i kare me pii eni tye ka konyo gin bene ki dong tam mogo ma adra bene obino kwede. Watye ki tuko me gogo atir timme kany ma kibino mako dwangi jo mukene cito ka tuko eno bene ci konyogi me yweyo wigi pe weko gibedo bene ite loro ginongo be pwony mukene ki kome Simon Peter odong kara lalub ko won kom acel me Lukwor North omoko ni tim gero odok piny pien gibedo ka pwonyo dano i lok kom tim gero me ot watye ka wot i kin gam me pwonyo dano kit me kur kur pien nok mato kwano tye matek adada ci watye ka wot macalo wan kwede wawot i kin gang wamiyo tam i kin gang waneno ka ma loko mo tye marac wamiyo tam iye ci kobedo cawani dong wao ka ma dong wanono ni kuku kuku odok piny mat marac odok pien en ceno ma wan man omyero nongo wacul teteng kwan ci odok piny weko

made kare man ti rot me keko kol ki wi ren ki mo ma lub ki yub me tekwar pa culi rot martin otinya atuka oto yaye ma ti rot me ke kwar lamogi dok bene ti lalub kola wi rodi ma culi aye odoro aye odoro yub me wiro rot ogik i yub ma otimme i tung cabit mokar eni wiro gik dong bene oweko ke kwaro kol dugu cen ni kin mwaka makato miya acel

i kom keto mo ki dong wir ka tye liket i kom Rwot man lapilda Jud ogik.
Ceng abit me nindo apar wiye aryo me dwe man dong bibedo nino ma pire tek pi lwak me ke kwaro kol pien man aye nino ma kiwiro iye Rwot mo me ke kwaro kol lapilida Jud ogik mwakane pyerabic wiye adek. yom cwiny ki lelo oboyo gang kal me okol i kare ma luwi me ke okol gukelo ladit ogik woko gin ki min hode ki latinne ma onongo dong gin gubedo i ot pi nino adek ma lubbe ki kit me kwe me wiro rwot i kit pa acoli

Machala loyo maber bere pe bere li chala wi rwodi wakati ene la loyo maber peke eh kiwir wiye kore kikome ducu ki moo nyim ma kirubo ki moo ya dok dako madit ma neno kit me wiro rwot i ker me okola aye otimo tic acoli man lalub kola wi rwodi me acoli rwot ma tino tya tuka oto yaye Me aryo, obedo ka doro yub me wiro gik. Bul keyo kok ma nyuto ni Rwot me Ker dong otyeko donyo i kom me Ker mere. Bila ki kijira, uc ki lelo aye owinnye i gang kal keyo kol. Oweru gik kubine nge mwaka makar mia achiel kelo mamuni British omako ruot me keo kol ruoro wiro lukwera moi ka otere otweye i buc kun gileyo kore ki ruot kalam ma nyiye nono nicakke kar meno dano ma tye ruot kalam ma munu aye ocimo aye obedo ka tic

Bishop Joshua Luere laneno pa jo ma olare i lobo Uganda ma en aye otelo lega e kare me wiro gik olego lwak me woro dano ma dong kiwiro dok owaco ni ka gitiyo kede bikelo kuc i kom lwak me okol. Ke kwar kol tye ki dano ma kato dog keno alip pyeraryo wiye acel ma pol dano gi gi kwo i sub county me Mucwini East i Kitgum ki Madopey i sub county ma tye i Lamwo. Ke man tye ki kaka pyeraryo wiye abic. Rwot ogik owaco bot wan Luo Television ni tic mere obi bedo me ribo dano, kelo kuc, medo kero i lok me nyayo lonyo i dog ot, medo kero i kit me pwonye, yot kom ki be bedo pa lwak.

Itieko pako matek wuon kom machon me Apach District ma Benade Karaman tye ka cung dok tye ka bedo MP pi lwak me Kwania North mani i pi tic maber ma en otimo tutwale lok kom kelo gudi ki dong bene yubo jami mukene mapol ma kitimo ite loc pa pati NRM i lobo Uganda. Bob Okayo odoko won kom pi apar district i mwaka alip ki apar wacel kade man obedo pati pa UPC. En lacen olei ka wang Nicholas Opiyo Bunga ma obedo i mwaka ma onongo pud peyan odonyo i tela. Ka dong Okayo lacen ki dok en i kom me doko won kom me apar district i mwaka alip aryo ki apar abicel. Lacen district man dong ki poko doko dong kwan niya ma tye ki kacung mapol doki bene i dwe me abiro I mwaka alip apar wiye aboro, Kwania District olokke odoko district pyere kene nia i kom Apac District. I nge a pa won kom ki kom meno dong ngat muken ma pol manyen oleyo kom aye Asanti Odong ma lodokke loko won kom me pati UPC ki dong bene won kom me district me Apac ma mea bene dok cen ni kwi ma tye ka bino eni. I kare ma oweko tela bo bokayo en ma jami mapol otye mabeco ite tela pa pati NRM dok myero gipwo iye pati man Pete muje mapol ma pigi tego ma kero dong lobo pede an magi tiya pa district kaber muken mapol ma ti lao kidong lobo Uganda oluo onen kang report man kombiti iyup melo kange mo chuny akebot Jasper Igwel
owi biya me pero bedo ke kare me bilo tela tye ma okuru piny agwai kom kare man imito me donyo tela dok otye obedo ke kare me yaro jami ma gin tamo ni obedo ke kare me otimo te dero ka obedo ke kare me yero gin kun itungcel

me yerogi. Romo konyowa kwiri mac po yut dulu. Ite nwongo wa dwonyo po ma ng'at oro no oti uti no. Ite kele wa ite mchimi wa. Tukul wa ni neno ni. Tukul la mino ni. Tukul ni tek. Tukul ni pe. Loi ya pa tut. Eto mac pe ye.
Gin na me miro mac ateka teka.

tela medo to bi kattu ama bedo ora bulu don sa ma ti be katti tela mo bedo UPC lu wax ma paja mi ko bu gino mo don don don don sa ti menna ma chien yo medo ko bob do biru tuju ko di tuju lu lu kay di chia ma na me niu ma mi ti ti e ti ko me da chwa ti ga mere me mo ma chwa ti onu me re do nen yo medo ko bob do tu tu ko di tuju nen do yore me gwok ko yore do bera bera medo no piedo yabo do ko

Afoyo dutual report ma okaro pi in ni eno ni yub meloko ng'e mo chuny owa kibola choch po wan luo TV just by gwel enti ya patch municipality. Apat kimiundo tela me NRM ma gitiye ka ber ma poli ko nyawo me lobo Uganda ko chako medo matek machi te bito kwi be party man ki bene oto twak madit pe President Yoweri Museveni mero chung do ka ye wange Mel dok cen i kom ma mege pi bedo president me lobo Uganda. Telo me party man ma gitye ka bedo ma Indo district dong gucako loko kare ma kibene nyamo tam ki lutelo ma piny i kin gang wek gitim i jingo gurute pa party man wek bene Museveni ki dong lucung mukene weng pa NRM gulak guloo kwi mapol i kwi ma kibibolo i dwe me acel man dwe manyen me mwaka manyen-ni. Michael Nye tye district me kabedo ma Ido ma nen kong lok kom bituki pa NRM ki kunu en keli matute.

kede jotel gi ache apat atie i madala me calo ng'at adalo pati me NRM district me Kabere Maido Ali Hassan emetu en ada wacho ayika yika gi tiyo tiber kwanyo kene kene tiye jo mogo ameda lika tiye mito lombo iswir me pati e Kabere Maido district Riama kin kire jo tel me pati mena rem kabra mere tiyo tiyo pore pore otie konan sub county zare sub county ma lwa kida per kira tiyo tiyo pore pore kene kene pano mago bala t-shirts doko ba ja pati tiyo pore pore jo paint bino pore pore Ah, kene kene tikere jowa mogo ah, me party ame doko te gango jo ame dikin wigi ken gar bu independent Ah, ame party ah, ti tam go yam kede gi to jo mogo pia miton me sento mi ole ame gi ti timo tich ame gi pora timo amere ki bin ah, jo tel me party ogeno gi kede
To itin mako kobno benyo jaliam to Chuanko, flag bearers, so they keep it, you tell me party men are. You tell me party, Amelia Tio, the party, Amelia Chuak independent, get opposition. One or Tiko Yamu Kideki, or Tunesawa Medo Nan, uh, ye level Mesapo County, you tell go, one Liame, or Yar documented Kideki, you are sidelining, your Nanabe,

Mak mini samori ne maki da reine na en dano no ekodoko ne watipo ati awano jengeri dude kete jomo game pone sigi recho ini komi yo dio to kwalo yen idwaro ma pugan ni ngara kome li kobi no wolo yad li so en kago obi no point me number kanye repre wacho be yi kom corruption joano wan lulu dede dege ni chalo

E kien moken ma pigi tego ne pi lwak ma gitiyo Aringa East, kidong Yumbe District to luwi kin kabeno makene matiyo West Nile ma miero tela ma mege ochung'ie matek. Adam Gule keli report ki Yumbe. Mego Huda Oleru Abason me kar man ti MP me Aringa East ni ti ka piem ki jo ariyo mukene man lacung ma peke ki party ma oporo kwi me primary pa NRM Zubeya Juvenile Omia Kendo mna chumpa NUP Isaac Olega ma bende mero bedo MP Pilwak ma gitie en Yaringa East. Egar meyar bete kuine ki Barakala Primary School mati Barakala Town Council ichi abichel olero wani monene matek ti lokom kuch kuom be fonye kidong yot kom.

Around three touches in the border to protect our people. That is very key and we shall continue. Igare madong en tika dok chen eni talle me dok chen at moko tek me lobo Uganda en wani biti matek mene ni mono jami ariyo ni man mwanyi kidong kokoa ki jami mukene ma tye ki kac mabor ma romo kelone cing lufu ki pur mapol i kabedo mamege wek kokwan dano ki can.

Elokom puonye olerowa ni mondo chik ne matek to elokom kele oje me rodo karataj me piny mano gi wi tiyo gi kar me ilo malo ker me timo piny ni gangi kwan ma ti i kabedo ma mege ni wek ikony kolo piny ki gangi kwan me yubo kono piny ki paco i gangi kwan ma ti i yumbe wek ki med rwom me timo piny en owaco ni mapat ki meno bene bi medo kony ma mege ma ti i kare man bot dul pa lupwonye ma kilwongo ni Aringa East Teacher Sacco Wek omete kichung' matek me konyo golo ofunye. E gin ma pire tek loyo, Huda ocike me nene itiyo matek ka bene loko pi nene mono bidibidi odok ka oloko district pire kene ma kikwani ki i kom yumbe wek kikel tic cok ki lwak ma Iringa East ma i kare man gitye tenge i kom tela me yumbe district-ni.

They could fight to get a district and when there's an opportunity some districts will be uh, operationalized. Yumbe should also be given that opportunity. Pile wang'e mojiny e Wan Luo TV ke Yumbe District Adam Gule. Egen machal kemalo bol kui magiti vura county man ya ruwa district ti merje mapol na pigi tego gen mian ni mon kiti mabe loko magudi odi yadi kidong bene gai kwan mabejo

Dudu matek en lubol kuyo ma Evora County. Owani mono tye ma pol tye ma gitimo pi konyo kom mon ma gitye lok duto lok kom pii maleng ki bene miyo miti me kelo kony me yot kom ma atir dok cok ki bot dano ma kin gang medo ki gudi. En owero ni mono lucung mogo i kine tye ya Drico myero ki miye bot en kare me timo jami ma pigi tego wek okel kony cok bot gin ma gitye i kin gang.

Adrik kara matye ka lok do wa ni mono party NRM ma kono Jane Mapol wo bedi i kare me yer me primary ni gudiyo en me cung labongo party dok pien dong gubolo nying ngat ma party me mako banen pa party en ibolo nyinge pire kene i peya ki party i kare ni eni.

ichopo miri pa gin ma kin gang. Ento cikke me lweny i kom can ni wok ki yub mo ka ma gamente tye kwede kene tye yub me PTM ma myero kimed lim ma kimiyo bot ngat acel oa ki i wil me ciling milion acel olo to myero obed milion aryo wek okel ker matek bot dano twale mon ki dong bulu ma gitye i dul me lweny i kom can.

i cing cibilian ma gitye kun nyo inge temo tur gamenti ma otime i cabit ma okane ladit ma loyo dul me ecowas man commission president omar alio tore i kare me giko kacokke ma otime ki abuja nigeria owan man kibikero i geng mo ma kikito papat i kom dano nyo dul pa dano meken ma gitye ki myero me balo loko gamenti man me dok cen i cing cibilian man gamenti pa lobo gini bisao wanen kong ripote ni ki pere tere ducu Kwena man okare e kare ma lotelo ma giti ku poro ceng me Africa gurwatte i Nigeria ka nyamu jami ma pigi tego dok lok ma dong tek loyo aye obedo lok kom tur gamente ma otimme i Guinea Bissau ki dong temo tur gamente i lobo Benin.

kidong' jo ma keno pigi te ka bed mokeno pigi tego e telo gamente me Guinea Bissau. To oro gamente me lobo ariyo ni man Guinea Bissau e dwe mokati kidong' ca biara acel ang'e kitemo to oro gamente pa Benin okelo kono nyamo lok ma pigi tego i kin lobe ma kiti te ECOWAS man i kuporo ceng'we lobo kun gin dodi kicaygi matek i tim me toro gamente magi.

E chak e mwaka alip ariyo piero ariyo ki dong alip ariyo piru adek cwor kamiti mapol otime te dul me ECOWAS man otime i Burkina Faso, Guinea, Mali ki dong Niger weng kare man gitye i te loc pa gamente madul mony aye duru.